Rtl, de Journal mat haut dësen Haapttitelen, Wéi scho vill aner Parteien huet elo och d'ADR hire Spëtzekandidat fir d'Chamberwalen offiziell bestëmmt, et ass dat de Parteipresident Fred Keup. Fir muer ass an Däitschland e grousse Warnstreik annoncéiert. Dat wäert fir Retarden an Annulatiounen am Transportsecteur suergen. An am Cyclissem gewënnt de Fransous Christophe Laporte déi 85. Editioun vu Gent-Wevelgem, dat virum Wout van Aert. Gudden Owend am Journal. De Fred Keup féiert d'ADR als Spëtzekandidat an d'Chamberwalen den aachten Oktober. Déi Entscheedung hunn d'Membere vum Nationalcomité eestëmmeg geholl. De Moien dunn huet d'Alternativ Demokratesch Reformpartei dee Choix offiziell op hirem Kongress zu Dummeldeng bekannt ginn. Do gouf och kloer, op wéi eng Themen d'ADR déi nächst Méint wëll Wäert leeën, nämlech d'Sécherheet, d'Lëtzebuerger Sprooch, d'Famillen an de Wunnengsbau. Jeannot Ries.
Ech sinn net onbedéngt deen, deen ëmmer gär am Rampenlicht steet. Dofir sinn ech och elo e bëssen hei genéiert. Sou déi éischt Wierder vum frësch designéierte Spëtzekandidat, deen 2015 seng éischt Schrëtt wärend der Campagne zum Referendum iwwert d'Walrecht fir Auslänner an der Politik gemat huet. Virun dräi Joer ass de Kielner an d'Plaz vum Gast Gibéryen an d'Chamber nogeréckelt. D'lescht Joer gouf hien ADR-Parteipresident. An elo Spëtzekandidat fir d'Chamberwahlen, wou d'Partei sech besonnesch mat engem Thema beschäftege wëll. D'Sécherheet an d'Bekämpfung vun der Kriminalitéit wäerte mir zur politescher Prioritéit am Wahlkampf maachen, ob et hinne passt oder net.
Standing Ovation gouf der direkt e puer wärend der 51 Minutte laanger Ried vum Fred Keup. Ënner anerem, wéi deen 42 Joer ale Politiker op d'Roll vun der Lëtzebuerger Sprooch an onser Gesellschaft agaang ass. Mir hu guer näischt géint Däitsch, mir hu guer näischt géint Franséisch, mir hu guer näischt géint Englesch, wonnerschéi Sproochen, a mir benotze se gären, mir hu guer näischt dergéint, mee mir wëlle just eis kleng Sprooch, déi mir an eisem Häerz droen, an eisem klenge Land erhalen, méi net!
D'adr géif sech fir d'Monarchie asetzen, géif zu eiser Geschicht, eiser Identitéit stoen. Dofir soll de Commemoratiounsdag, den zéngten Oktober, zum offizielle Feierdag ginn, den Europadag, den néngte Mee, gestrach ginn. Ganz kritesch goung de Parteipresident mat all den anere Parteien aus dem Land ëm. Just eng krut um Enn awer nach den Haff gemaach, csv. Et gëtt eng Alternativ fir e fundamentale Wiessel, dee vill Leit wëllen, an zwar eng biergerlech Koalitioun. An d'ADR ass déi eenzeg, déi dat ka maachen. Adr wielen ass déi eenzeg Méiglechkeet fir eng aner Politik hei am Land, fir ee Wiessel vun der Politik. Fir d'Wale véier Méint éischter op lokalem Niveau, do stellt den adr den Ament an 11 Gemengelëschten, et kéinten der och nach 13 ginn, sou de Generalsekretär Alex Penning. Grad ewéi op nationalem Plang wëll sech d'Partei och lokal an de Gemengen derfir asetzen, fir eng méi direkt, transparent Demokratie iwwer Referendum. Um Enn vum Kongress huet sech och de polnesche Premier Morawiecki iwwer Video un déi 160 Delegéiert adresséiert.
Um Véierel vir 9 den Owend spillt d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp am ausverkaafte Stade de Luxembourg géint Portugal. Et ass net fir d'éischt, datt béid Natiounen openeen treffen an dach ass et ëmmer nees e Spektakel. Ëmmerhi wunnen hei am Land méi wéi 94.000 Portugisen an net nëmme si freeën sech op e flotte Match mat Weltfussballer wéi dem Cristiano Ronaldo. Fir dës Partie am Kader vun der EM-Qualifikatioun live matzëerliewen, hu sech esouguer de portugisesche Premier an de President op Lëtzebuerg deplacéiert. Si sinn awer och am Land fir bilateral Gespréicher. De Premier Antonio Costa gouf am Nomëtteg vum Xavier Bëttel am Staatsministère empfaang, iwwerdeems de President Marcelo Rebelo de Sousa beim Grand-Duc war. Beim Tête-à-Tête tëscht dem Lëtzebuerger Premier a sengem portugiseschen Homolog sollt et ëm d'Bezéiungen tëscht den zwee Länner goen.
Den portugisesche Premier haut kënnen ze empfänken. Am frien Aus op den Owend.
Iwwer 300.000 Analysen ginn all Joer am staatleche Laboratoire fir Veterinärmedezin gemaach. Zënter 6 Méint gëtt et elo d'ALVA, eng nei Administratioun, wou elo ënnert anerem d'Veterinärverwaltung an d'Liewensmëttelsécherheet regroupéiert sinn. Den zoustännege Minister Claude Haagen huet no engem hallwe Joer hir Laboen zu Diddeleng besicht, fir en éischte Bilan ze maachen. An de Rik Thill war bei der Visitt dobäi.
Hei an de Laboe gi fir d'ganz Land d'Analysen aus dem Veterinärs a Liewensmëttelberäich gemaach. Wa Seuche wéi Vullegripp oder Schwéngspescht nees akut sinn, da steet hir Aarbecht besonnesch am Fokus. De gréissten Deel maachen awer Routinekontrollen aus. An dat ass am Fong
Bekämpfung vu verschiddene Krankheeten, och vun eisem Cheptel, déi am Fong esou niewebäi lafen, wou elo net de grousse Public am Fong matkritt, dass mer déi maachen. Dat heescht natierlech, wéi gesot, wann iergendwou elo am Moment grasséiert d'Vullegripp, wann iergendwou futtis Vulle fonnt ginn oder op engem Betrib Problemer sinn, da kréie mir déi Prouwen an de Laboratoire oder d'Kadaveren an de Laboratoire a maachen déi Analysen. Den Ament sinn et virop Déiere mam Verdacht op Vullegripp, déi an d'Autopsie kommen. Hei ginn dann déi néideg Prelevementer gemaach. Iwwer d'Joer gekuckt kënnt een op ronn 350 Autopsien. Heiansdo hu mer mol eng Woch, et ass ganz roueg, do kréie mer keng Autopsie eran. Heiansdo hu mer Wochen, zéng Déieren op engem Dag zum Beispill. Also dat ass ganz onofhängeg, dat ass och vun Dag zu Dag, also dat ka vu Méindes moies 8 Auer bis Freides owes si, bon, wann e Vullgrippverdacht ass, ass et och nach freides owes um 10 Auer, wou mer dann déi Prelevementer maachen. Dat ass ganz ënnerschiddlech. Zënter dem leschten Oktober gëtt et eng grouss Verwaltung, déi fir d'Gesondheet bei den Déieren a fir d'Sécurité alimentaire zoustänneg ass. Et mécht Sënn, datt elo alles an enger Administratioun an an engem Ministère regroupéiert ass, seet den Direkter. Dat mécht Sënn, andeems mer elo am Fong an där Verwaltung d'Kontroll iwwert déi ganz Liewensmëttelketten hunn, am Fong, wéi ee seet, vum Stall bis op den Dësch oder vum Feld bis op den Dësch. Dat heescht, mir kontrolléieren d'Liewensmëttel vun do un, wou se produzéiert ginn, bis se herno beim Konsument um Teller landen. De Veterinärslabo läit direkt nieft dem Staatslabo. Dat erliichtert d'Zesummenaarbecht mam LNS. Et huet ee een Zesummespill tëschent Erkrankunge bei den Déieren an Erkrankunge bei de Leit, dat brauch ech Iech net ze erklären, elo mat Corona. An dofir ass et ganz wichteg, datt mer dat Zesummespill hunn tëschent Veterinärslabo, dee wéi d'Déierewuel, d'Liewensmëttelsécherheet, an LNS, deen dat Ganzt och da kuckt par rapport zu eis, zu de Mënschen alleguerten, an datt mer dat Zesummespill och weider wäerte fërderen. Dës Approche nennt sech One Health a baséiert dorobber, datt d'Gesondheet vu Mënsch, Déier an Ëmwelt ganz enk matenee verbonnen ass.
Zu Bäerdref war e Freideg um internationalen Dag vum Bësch en informativen Trëppeltour zum Thema sozial a rekreativ Funktioune vun eise Bëscher. Organiséiert gouf dat Ganzt vum Ëmweltministère an Zesummenaarbecht mat der Natur a Forstverwaltung an der Fondatioun Hëllef fir d'Natur. Op verschiddene Statioune goufen et Presentatioune ronderëm d'Aarbechten am Bësch an de Stellewäert vu Biotopen an natierleche Liewensraim. Danièle Goergen. Do uewen an dee Bam kuckt, wou déi Pilzkörperen dru sinn, do ass uewen an der Kroun gesäit een e Lach, souguer ouni Spektiv misst een et gesinn. E wichtegen CO2-Späicher, eng roueg Plaz fir sech zeréckzezéien oder Sport ze maachen, an éischter Linn awer e Liewensraum fir eenheemesch Déieren a Planzenaarten. Jo, de Bësch huet vill Gesiichter a Funktiounen an zanter der Pandemie esou vill Visiteuren wéi nach ni. Alleng d'lescht Joer waren eng 200.000 Visiteuren um Mëllerdall Trail ënnerwee. De Spagat tëscht Naturschutz an Tourismus schéngt awer ze klappen. Dat ass eng Symbios, déi gutt fonctionnéiert. An eebe well mer och ganz vill mat der Ëmweltverwaltung zesummeschaffen, mat deene verschiddene Gemengen och zesummeschaffen, déi natierlech ëmmer e Bléck dofir hu wat fir hir Gemeng grad uebuecht ass. An do maache mer eebe esou Sensibiliséierungscampagnë mat deene verschiddene Verwaltungen zesummen. Dat eent war Clean-Up Day. Mir hunn awer och de Care for your Forest, wou mer Einfach generell sou en bësse méi vast, voilà, këmmer dech ëm däi Bësch. Tatsächlech hätt een iwwert déi lescht Jore festgestallt, datt ëmmer manner Knascht laanscht Bëschweeër läit. De Respekt vun de Leit vis-à-vis vun der Natur wier allzäit do. Eis Beméiungen, déi mer musse maachen, fir de Leit sou Saache matzedeelen, déi sinn a sech relativ geréng. Mir profitéieren natierlech dervun, mir hunn och verschidde Schëlter, déi mer haaptsächlech dann och bei den Naturschutzgebidder ophänken, Fir déi Leit, déi e bësse manner sensibiliséiert sinn, mee insgesamt ass d'Situatioun relativ gutt. An awer ass den Zoustand vun eise Bëscher beonrouegend. Borkekäfer, Kränkten an Dréchent ploen d'Beem. Ëmsou méi deet et da wéi, wann ee Biller wéi déi heite gesäit. Geet eng Kompensatioun do wierklech duer? Et ass och kloer, wann ech en hannertjäregen oder méi ale Bësch fortmaachen, datt ech deen net kann einfach mat engem jonke Bësch ersetzen. Dee jonke Bësch huet net déi selwecht Fonctiounen. Dofir muss ee jo och da méi Bëschfläch ersetzen. Mee bei all groussem Infrastrukturprojet gëtt awer ëmmer genee ofgewien, Hu mer net eng Alternativ, wou mer kéinten de Bësch da verschounen? Ronn 50 Prozent vun de Lëtzebuerger Bëscher sinn iwwregens a privater Hand. D'asbl Lëtzebuerger Privatbësch, grad ewéi d'ANF, beméie sech dann och do a Saache Gestioun an Neiuplanze vu verschiddene Bamaarten ze sensibiliséieren.
Bei de schwéieren Ausernanersetzungen tëscht Manifestanten an der Police ronderëm de Bau vun engem Waasserreservoir am Weste vu Frankräich geet offiziell rieds vu siwe Verwonnten. A Wierklechkeet läit d'Zuel awer wuel wesentlech méi héich. Méi dozou an aner Noriichten aus dem Ausland elo am Resumé vum Petz Bartz.
De Bilan vun der Gewaltbereetschaft vun der Police gëschter bei den Ausenanersetzungen zu Sainte-Soline gouf méiglecherweis vun den Autoritéite genotzt, fir d'Aktioun an e méi favorabelt Liicht ze setzen. Gutt 200 Demonstrante wiere blesséiert an op medezinesch Hëllef ugewise gewiescht. Parmi ces 200 personnes blessées, il y a 40 blessures graves.

indiscriminée et l'usage de ces grenades offensives et de ces armes de guerre sur les manifestants.
Muer um Méindeg ass e Generalstreik an Däitschland. De Gewerkschaften no geet et an Zäite vun Inflatioun bei ville Familljen ëm d'Iwwerliewen, zemools bei deene mat klengem Akommes. Eisebunnen a Fluchhäfe wäerte gréisstendeels dovu betraff sinn. Zu München um Flughafen huet de Streik schonn haut ugefaangen. D'Protester an Israel ginn an hir zwieleft Woch an d'Bedenken huelen zou, och an der Regierung, ob een net ieren um Holzwee ass. De Verdeedegungsminister Yoav Gallant huet een Appell un de Premier Netanjahu geriicht, déi ëmstridde Pläng vun der Justizreform ze stoppen, si géifen zu enger Gefor ginn. fir d'Staatssécherheet. An d'NATO nennt déi russesch Pläng fir taktesch Atomwaffen a Belarus ze stationéieren, geféierlech an irresponsabel. Fir Kiew ass de Plang eng weider Provokatioun. An der Donbass-Front zu Bachmut dann ass déi russesch Offensiv gréisstendeels stieche bliwwen. Dem brittesche Geheimdéngscht no géifen et massiv Differenzen tëscht de Wagner-Mercenairen an der regulärer russescher Arméi. D'Ukrain probéiert déi kleng Fënster fir eng Konteroffensiv ze notzen.
Tous unis, ënnert deem Motto stoung haut den Owend déi emotionell Zeremonie vun de Käerzen am Kader vum Relais pour la vie an der Coque fir d'Editioun 2023 vun dëser Solidaritéitsaktioun, déi all Joer vun der Fondation Cancer organiséiert gëtt. hate sech iwwer 13.000 Leit ageschriwwen, fir an engem Zäitraum vu 24 Stonnen ze lafen, ze trëppelen oder ze pedalléieren a fir hir Solidaritéit mat all deenen ze weisen, déi vun enger Kriibskrankheet betraff sinn oder waren. Knapp 260 Ekippe ware vu gëschter Owend 7 Auer un an der Arena aktiv, iwwerdeems eng éischte Kéier och gutt 240 Ekippe vu bausse connectéiert waren, an hir Aktivitéiten op de sozialen Netzwierker gedeelt hunn. Iwwert de ganze Weekend goufen am Kader vum Relais pour la vie awer och nees Donen fir d'Fondation Cancer gesammelt, déi zanter 1994 am Beräich vum Kampf géint de Kriibs aktiv ass an och Recherche an deem Domaine finanzéiert. De schwedesche Realisateur David Sandberg huet sech an der Filmindustrie mat Horrorfilmer e Numm gemaach. 2019 huet hie säin éischte Superheldefilm mam Titel Shazam fir de groussen Ecran adaptéiert. Dësen internationalen a finanzielle Succès krut dann och eng Suite, déi aktuell an de Kinoe leeft. Ob Shazam! Fury of the Gods u säi Virgänger kann uknäppen, dat verréit eis elo de Loïc Tanson.
Fury of the Gods knäppt direkt u säi Virgänger un an interesséiert sech zemools un d'Relatioun tëschent den eenzele Membere vun dëser zesummegewierfelter Superheldefamill, déi aus Kanner a Jugendlecher besteet, déi zu staarken a muskuléisen Helde ginn, soubal se d'Wuert Shazam! ausschwätzen. An den Ae vun der Ëffentlechkeet ginn si net seriö geholl, ma si versichen trotzdeem hirer Roll sou gutt et geet gerecht ze ginn. Wann dem Gott Atlas seng Duechteren op onser Welt opkräize fir hir Revanche op d'Mënschheet ze huelen, sinn de Shazam a seng Geschwëster gefuerdert, méi séier wéi gewollt, räif a verstänneg ze ginn.
2019 ass mat Shazam eng Adaptatioun vum beléiften DC-Comic-Buchheld an d'Kinoe komm. Dëse verspillten a naiven Held konnt weltwäit 361 Milliounen aspillen. Eng Suite war deemno keng Iwwerraschung. Datt den zweete Volet an enger Filmrei dach oft zu enger Enttäuschung gëtt, ass awer och kee Geheimnis an der Filmgeschicht. Och wann et hei natierlech e puer Ausname ginn, sou gehéiert Shazam! Fury of the Gods net onbedéngt dozou. En Desaster ass dem David F. Sandberg säi Superheldefilm awer och net. Do wou säi Virgänger sech awer dach un e breede Publikum geriicht huet, ass dëse Volet awer virun allem eng Aventure fir jonk Teenager, déi mat Momenter staark un den Harry Potter erënnert. Ze vill no un engem Katastrophen-Zombie-Film a sengem leschten Drëttel ass Fury of the Gods awer sécherlech kee Kannerfilm, ma seng extrem naiv Duerstellung vu sengen Teenager-Helden a brav Witzer riskéieren d'Zuschauer iwwer 14 Joer dach séier ze langweilen. Ënnert dem Strich liwwert Shazam! Fury of the Gods awer wat all Superheldefilmer verspriechen, an zwar spektakulär Spezialeffekter an e Showdown, deen trotz allem Kitsch dach iwwerzeegt.
Eriwwer dann bei de Sport, ugefang mat Cyclissem an der 85. Editioun vu Gent-Wevelgem an dotom gouf et haut eng Victoire vum Christophe Laporte. Gudden Owend Lynn. Jo, de Fransous ass no 261 Kilometer als éischten iwwert den wäisse Stréch gefuer, awer och just well de Belsch Wout van Aert hie gelooss huet. Déi zwee haten sech 53 Kilometer virun der Arrivée ofgesat an d'Victoire ënnert sech ausgemaach. Aus Lëtzebuerger Siicht war just den Alex Kirsch mat um Depart, dee sech als gudden 26. klasséiert. An eisem Sportjournal maache mir d'Analys vun Gent-Wevelgem, waren och op den Coupefinallen am Volleyball a schalten och eng éischte Kéier an de Stadion fir ze kucken, wéi d'Stëmmung ass fir de grousse Match den Owend tëschent Lëtzebuerg a Portugal. Merci Tom, wéi sinn dann deng Prognosë fir de Match den Owend? Jo, déi fale bësse schwiereg aus. Also wa mer do kucken, Portugal ass jo mam Cristiano Ronaldo mat dobäi. Dat heescht, et wird relativ schwiereg ginn, deen an der Gitt ze halen. Mee ech tippen op en 3, 1 fir Portugal. An däin Tipp? Ech sinn en Optimist an ech soe lo mol einfach 1, 1. Ok, da kucke mer, wéi et ausgeet. An e puer Stonnen wësse mer méi. Dat war et fir de Journal vun haut. Ech wënschen jidderengem, och deenen, déi kee Fussball kucken, nach en agreabelen Owend an e gudde Start an déi nei Woch. Äddi an bis geschwënn.

Mat Hello Fresh Meal Kits kritt Dir bewäert Rezepter, schrittweis Instruktiounen a frësch Zutate vun héchster Qualitéit, perfekt virportionéiert a bei Iech heem geliwwert. Alles wat Dir braucht fir richteg gutt ze kachen, bestellt elo op hellofresh.lu.
An eiser Serie En Dag am Liewe vun entféiere mer Iech dës Kéier an eng Beruffswelt, déi souzesoen ausstierft. Si soten alleguer Philippe, du hues ëmmer eng Kap oder eng Mutz un, wéi wär et da mol enker mat engem Hutt? En Dag am Liewe vum Huttmécher, e Méindeg am Magasinn.